Awle, tunah chuan pi thlengin hmana an ram riahna a an thil tawn mak tak mai zawhna hun lo nei ang. Pi thleng lian i Behliang chhip khua ni em aw? Aw, ni e. E, hei dan mawi a ka nia maw? Aw. Hmana i in ram riah tuma in thil tawn mak deuh hlek. Kha kha mi sawi ka lo hria a, chu chu min hrilh chiang thei em aw? Aw, thei e. Aw, min an hrilh ta che a nih chuan. Aw, kan sawi ang e. Ram kan riak a, tlang i nen. Tichuan bazar kan kal a, na khutah Thangtlak kam zawl kan nei a. Tichuan zingah kan tho a, rangte kan bawl a, Kan inpeih hma khawp mai a, thlam tukverh tlaitlanah kan bawk a, chutih lai chuan kan thlang a thang chep ngul chu tliak hmawk mai a, tichuan. Chu chu engti kum vel nge a nih? Riat hnih nge man le aw a ni maithei ni, October nge thla niin ka hria, tichuan. a tliak hmawk kha tap chhak lei rin chhan in a chhin khup chah leng lang kha rawn in thlawh thla leh thlap mai a, thil dang a nih ka ring ta lo e e ei duh tawk in han che teh le ka tia tichuan a chaw te chu kan han ei a muang chang in Bazar chu kan han kal ta a, ah tichuan kan thim nasa em em mai a hnai teh e ti lo chuan. Aw, khawi bazar nge chu chu? Dos da. Eh, aw. Tichuan kan han haw lam chu kan thim nasa eng kan nei si lo a, kan bul lawk lawk ah hian a rawn thum dup dup mai a. Ka thiannu tlang chuan chu enge ni le a ti a, kal rawh savawm aniang Ka tia tichuan kan kal zel ta tham a, aah naupang kan riahpui chu kan han au a, meichher nen mi rawn hmuak a, ani pawh chu mi thlam ah lo awm a, tichuan kan haw a, naupanga thu chang chu engmah tui pawh lo nei lo a, tui te chu kan zuk chawi a. Aw, a hla em min tuichawina chu. Aah hla e aw. Tho a na lui te vau kam mai chu ni nih chu a vau te kha chu pawh chuan a ri ur ur mai a, e khai kan te kan haw chho leh ta a, tichuan kan mu a tuk khua lo var chuan ka fanu chu thih ngam in a lo na reng mai a. Aw, in a awm a mi chu chu? Aw, min rawn ko ta a. A mak khawp mai. A mak hle mai. Chu chu i chumi chu i tuiin zu chawi chuanin zan a ni tawh a mi? Aw zan thim lutuk tawh. A ri ruap ruap mai a kan thlang te kha. Eng nge maw ni ngai kan tia zinga mi vek kha la nih dawn hi kan ti mai a. Aw Pi Tlangi nen chuanin in pahnih chauhin in riak tihna mi chutah chuan. Aw, chu naupang pakhat chu kan riahpui. E. A va mak e. Mak deuh mai a nia. Ram mi an tih ang te hi nge ni aw, Ramhuai tih ang te hi ni aman le. Nia, a nih te kan ring deuh ri rawk. aw. Kan a hmuh theih si lo a, kan bul set set ah a rawn thum dup dup mai a. Umm. An i chumi chu Khawilam ramah mawi tih kha. Hetah Sazuk phai Thlangtlak kam mual chho chumi kum chuan tunge pu chhawna te khian an nei niin ka hria. Ee. Aw a nih chu. Aw takam a nih chu nei takam in. Aw. Thlang tlap kai mual chho tak ku kawng zel. Aw a nih chu lai vel bawr ah chuan a chu lai vel ah kher lo pawh eng emaw ni ram mi han tawng vel an sawi mi dang tawn emaw pawh an sawi i hriat min han hrilh teh a muang chang in han ngaihtuah lah. Awle, zanin atan chuan kha ti zawng ka ni leh phawt se. Remchang hmasa bera pasal tha thang chhuah te, thil tawng mak tak tak te, ram mei tawng te. Video in kan rawn kawm dawn a. Chuvangin min lo subscribe a, min lo en sak thin turin in khawngaihna ka rawn dil a. Chuvangin tun tum atan chuan kan lo duh tawk leh phawt ang a. Umm chuvangin ka lawm e.